Bo bini den otro episodio di Messy Hair Devotional. Awe mi ta sinta abao, mi a cambia mi camber, mi ta kere mustra bos nan e background view di antes cu tur e like bible verses nan cu mi tin, pero mi no a caba di arrange ainda, deci si ta bini otro siman mi ta spera, pero awor aki mi ta abao, it's fun, it's cool, so. Prome ku nos manda e episodio aki, laga nos resa. Nos Tata ku ta na shelu, bo nomber sea santifiká. Señor, awe manera bo sa kaba tin un episodio hopi importante. Pues yuda nos pa nos por komprendé e mensahe. Yuda nos pa, mas importante ainda, Señor, nos por biba e mensahe aki i pone den práktika. Biba den nos, Señor. Yuda nos pa nos por habri nos kurason pa aseptá lokual ku bo tin di bisa nos i pa nos por pèrseverá. Esaki ta mi orashon den nomber di Kristu Hesus. Amèn. Manera bos nan por a mira caba, e titulo di e episodio aki ta Mió trinta cu Shane binti. Anto kere mi na final di e episodio aki lo bo comprende dicon. Awe lo mi ta lesando for di un script manera semper, pero esaki ta algo hopi personal, ta algo cu mi mes ta bayendo door di dje ainda anto, Um, mi no a echt pone niun versíkulo di Beibel, pasó hinter e koki di awe básikamente ta un versíkulo. Pero oké. Um, ento, era básikamente bai tokante kon ami keriendo ku mi tabata hasi lokual ku ta korekto pa mi um bida spiritual, mi a resultá hopi leu for di kas. Mi lema di bida ta, ento, Maski mi tabata pero e caña ta ainda go big or go home, sea bo ta haci algo grandi of bo no ta haci nada at all. Y mi ta carga e principio aki den tur cos cu mi haci, te ora cu mi curpa no por duna mas, incluyendo mi vida spiritual. Como mayoria hoven ami eigenlijk tambe ta struggle cu e parti di studiamento des, studiamento di mi bijbel y bukiles etcetera. Den e sentido cu mi no ta sinti cu mi ta studiando na e manera correcto. Tò, òf tin bia gewoon dor ku mi no gusta kon mi ta studiando, mi ta mi ta gewoon no studia. Awor, mi ta hopi nervioso. Awor di kon mi a bisa boso tokante mi lema di bida. No ta tur ora go big or go home ta bai, no ta tur ora ta funshoná. Tin bia bo tin cu bay slow pero steady. Bo mester stride. Um, mi ta usa noe palabra na ingles, anto ach por anai p'esey, pero ese ta lo cual cu mi ta haci ora cu mi ta off script. Stride ta nifica e paso mas natural pa bo cana den dje. Bo paso natural, anto cual ta bira tambe e paso cu bo ta cana mas efectivamente den dje. Kiko mi ke bisa boso ku esaki? Um, no sea entre otro manera ami ku ta forsa di lesa kuater kapítulo di Beibel, studia buki les, memorisá versíkulo i studia por ehèmpel um, bukinan di spiritu di profesia den un meiuta. Like tur kos gewoon trei otro bum bum bum bum bum. Go big or go home, remember? Si esi ta algu ku bo por hasi, enton bo ta hasiu ku goso, by all means, ègt hasi. Tier, pero si e no ta si e no ta bo pasa natural, si bo ta sinti manera bo ta koriendo demasiado duro, please stop. Hala un kantu i kuminsa stride na bo paso natural. Tin par riende ta kana mas lie ku otro, tin par riende ta kana slow, tin otronan ta kana masha lie mes. A mi gusta kana lie, mi gusta papia lie, mi gusta tur ko lie. Pero no ta pasobra. Ami ta cana lie y si ta nifica cu bo paso natural tambe ta cana lie. Si bo ta sinti cu bo tin cu cana slow, cana slow. Si bo ta sinti cu bo tin cu cana lie, cana lie. Pero nunca no forsa bo mes, ni den bo bida spiritual, no forsa bo mes di haci algo. Señor no ke nos sinti nos mes forsa pa pasa tempo cu Ne. Adoracion mester bini di un lugar di amor y di un deseo na sa mas di Dje, na contempl'E mas y sali yena di Su Spiritu. E no ta bini di un lugá di obligashon òf sí, e no ta bini di un lugá di obligashon, pasobra obligashon ta guia na odio. Pues si ta un pa tres versíkulo bo por studia, studia eseinan i pidi Señor sabiduria pa e yuda bo komprondé i saka un lès importante for di nan. Si ta un kapítulo bo por studia, studia esei. No fokus riba e kantidat di vèrs ku bo por lesa, mas bien fokus riba e profundidat di e mensahe. Ni nos ni Dios no tin nada na sinta dos ora forsá huntu. Nos no tin nada na pasa tres ora ku Señor sin saka niun mensahe for di Su Palabra, sin a bai dip den nan i sin a risibí transformashon di Dios. Esei ta djis un pèrdida di tempu. Si ora ku bo bai Den bo parti di devocional bo sali mesun cos cu ba drenta bo no bo ta sea bo ta bay sta si demasiado do no sta cando nada of gewoon bo tin cu resa pidi Señor pa mane dona bo comprondimento to pa habri bo mente pa bo por comprone locual cu e ke bisa bo pero echt palabra di Señor ta transforma kimen bo tin cu sali cu sikiera un mensahe un les un deseo un oracion pidiendo Señor yuda bo haci miyo durante di e dia. Pues baya slow pero steady, stride. Pa bo cana con slow cu bo kier, basta cu bo keda cana, basta cu bo persevera. Mihor bo tin trinta minuut di bendicion cu Dios cu shen binti fuerza, shen binti cu bo no ta saca absolutamente nada for di dje. Señor stima bo y ke djis pasa tempo cu bo. Pues dun'e oportunidad y no forza bo mes. Si e episodio di aki tabata di cualke bendición pa bo, mi ke echt invita bo pa bo por compartiele cu otronan, pa asina nan tambe por goza di dje. Compartiele cu personanan cu bo ta sinti cu tin mester di dje. Anto, you know, pa asina nos tur por progresa den nos bida spiritual. Danki un bia mas pa escucha y cu Dios bendiciona boso y manera semper, den proximo bia. Ayo!